Nid yn unig am yr ymgyrch hon, ond hefyd am fod mor barod i leisio'i barn gyda phob math o ymgyrchoedd a'r lles ein lles ni fel cenedl. A ga i weud bod ni'n gwerthfawrogi hynny, Angharad. Diolch i ti. Um, o dwi wedi bod ers blynyddoedd lawer yn aelod o Cylch yr Iaith sydd wedi bod yn brwydro ac yn gofyn ac yn cwrdd ac yn trafod. Nabod Iona Jones yn bersonol y byn hyn, jyst y bod, achos bod wedi bod yna gymaint o weithiau gyda Cylch yr Iaith neu ben yn hunan mewn gwahanol ffyrdd, um, yn trafod gwahanol bethau oedd yn digwydd o fewn ysbryd o'r rec o'n i'n teimlo. Um, oedd ddim yn rhyw dderbyniol iawn, achos ni'n sôn am sanel Gymraeg, ynddi ni? Sianel Gymraeg, na beth ni'n sôn am. A o'n i'n teimlo, a pyn oedd hynny'n adlewyrchiad o'r sefyllfa, yn i'w gyrhaeddodd S4C yn y diwedd, oedd neb yn gwrando. Ac wrth gwrs, ers hynny, chi'n gwybod mae yna gorff wedi cael ei sefydlu e, trwy Cilch yr Iaith o wahanol fudiadau yng Nghymru, a falle bod hwnnw'n sail parod felly angharad i ddatblygu yn fwy Hynny yw, mae mae S pedwar Ec yn fodlon, a maen nhw wedi bod yn derbyn dirprwyaethau ar y cyd oddi wrth yn prif fudiadau ni ac yn y blaen. Ond oedd pethau hynny'n ymdrin â phethau bach yn wahanol i'r hyn sydd wedi digwydd ers hynny. Mae'r pethau hyn wedi ni wedi, wedi cymryd drosodd fel petai. Um, Weden ni bod S4 C wedi chael un dda, chi'n gwybod, yn ariannol, ydyn nhw? Hmm. A diolch am hynny. Dim yn aml ni'n lle dweud hynny am bethau yng Nghymru lle mae arian y Llywodraeth yn y cwestiwn. Diolch am hynny, achos meddyliwch chi am y cyfnod sy, ers pan mae S4 C wedi bod, meddyliwch chi tase dim S4 C wedi bod yng Nghymru. Dychmygwch hynny. Ie, ch'mod, gwaith datblygu doniau, yndyw e? Perfformwyr, ysgrifenwyr, cyfansoddwyr. Ac mae e wedi, fel byse fe wedi ffocysu yn Cymreictod ni, yndyw e? Chi'n gwybod? Alla i ddim dychmygu shwt le fydde Cymru tase ddim y sianel mae wedi bod gyda ni. Ac felly, ch'mod, dyna yw y pwysigrwydd yn y pen draw. Fel mae Angharad yn dweud, dychmygwch se hwnna'n mynd nawr. Dychmygwch y vacuum mawr fydden ni ynddo fe fel Cymry, ac fel Cymry Cymraeg. Ac nid yn unig Cymry Cymraeg, achos mae gen i berthynas agos iawn. Neithi'n colli y rhifyn, beth yw'r gair, o bob un o y bobl y cwm ar y di syl? Omnibus. Omnibus, beth bynnag yw'r gair. Oherwydd mae'n darllen, chymod, dwi'n deall dim Cymraeg, neith i ddim i golli e. Chymod, felly mae'n wybyddus hefyd, chymod, rhywun i weid ar gyfer Cymru gyfan, chymod. Um, a, a ni di, i ni wedi cyrraedd man, oedd ddim gyda ni cyn ni, oedd gyda ni pan ni, chi'n bod, um, eilun yw'r gair yn dyfa. Chi'n bod, yw'n yw licio'r gair eilunod, mae'n swno'n, uh, fel sy'ch chi ddim licio nhw. Uh, um, oedd ambell i brifardd ar y bobl fel na oedd gyda ni, chi'n bod, na'r bobl oedd gyda ni, uh, o'n i'n edmygu nhw'n fawr iawn, chi'n bod, yw bobl fel na. Diar mi, mae'r Mae'r maes wedi agor gymaint erbyn hyn, yndyw e, chi'n bod, i fyd llawn iawn le ni'n medru edmygu yr holl amrywiaeth yma sydd wedi dod o Esbydorec. A'r peth mawr, wrth gwrs, sy'n cael ei ddweud yw, wrth gwrs, bod fe'n diogelu'r iaith ac yn achub yr iaith ac yn hyrwyddo'r iaith ac yn y blaen. Iawn, heb os nac oni bai, eto dychmygwch tase fe ddim wedi bod. Felly, er enw i'n dra ddweud wrthoch chi yw, a sy'm eisiau ddweud e mwy na thebyg, dim ond eilio y peth, pa mor bwysig yw e i ni fel cenedl y Cymry. Mae e siŵr o fod gyda un o'r pethau pwysica sydd gyda ni ar hyn o bryd oherwydd yn yr oes fodern hon, a mae hyd yn oed felly teledu ar ei hôl i dymed bach erbyn hyn yn diwedd. Ond chi'n bod, llwch chi'n dychmygu cyfrwng mor gryf a hwn sy'n rhan o'n Cymreictod ni. Un peth wisio godi, achos na pam o'n i'n perthyn i gylch yr iaith, gyda'r hyn o'n nhw'n wneud gyda Radio Cymru a gyda S4C oedd, a wisio godi e heno, pa fath o iaith? A mae hwnna, wy'n credu'n ffactor bwysig iawn wrth bod ni'n trafod esbyd o'r ec, achos mae y gymdeithas yn dweud, mae pawb yn dweud, Yym, dylai'r sianel fod yn uniaith Gymraeg. Dyma sy'n ei gwneud yn unigryw ymysg holl sianel eraill y byd. Heb os nag oni bai, yn uniaith Gymraeg. Ond sy'n ni'n gweithio chi heno, te? Bod S4C yn sianel ddwyieithog erbyn hyn? A mi wedai e, er mwyn i chi gael gweud na di wrtha i. Nes mlaen. A mi wedai e. Wy'n ddyn chwaraeon. Drychwch ar raglenni chwaraeon. Hmm? Ddwyieithog yn nhw. Ydyn nhw? Dyn. Cerwch i feisydd eraill. Na i ddim dechrau rhestru nhw, ond maen nhw ar gael. Meddyliwch chi am y sianel. Meddyliwch chi am sianel. Mae'n sianel ddwyieithog. Yw sianel Gymraeg oedd hi? Mae'n sianel ddwyieithog yw i nawr. Felly, bydwch gweitha i mae sianel Gymraeg yw i. Dim sianel Gymraeg yn un achub. Yn un achub sianel ddwyieithog. Um, Mae'n sianel llawn o so a rili, yn diwy. Chymod? Mae'n sianel Gymraeg yw i. Cyfrwch chi, mae, mae, chymod, mae'r peth yn mynd yn beth yw'r gair pan chi'n, mae'r peth yn eich pen chi, um, mae rhyw eire i gael yn disgrifio. Chymod, pan chi'n edrych ar rhywbeth, llwch chi'n llai na, chymod, chi'n mynd am y llwaith, chi'n cyfru am mis fel a, chymod, sawl gwaith mi'n clywed pethau hyn. Um, oedd na amser pan o'ch chi'n cyfweld â John Reynolds, a so John Reynolds yn dweud, Rhyw eirie Saesneg, o'n nhw'n stopo. O'n nhw'n cael retake. Yn yw, a, a rwy'n yn gweud wrth John Reynolds, gwrlwch awr John, wedoch chi, chi'n bod fanna, a, a wedoch chi so fanna, wedoch chi rili really fanna, chi'n bod, allwch chi nawr, na i gyfweliad chi to nawr, chi'n dweud, fel na oedd hi, chi'n bod, oedd na rhyw barch, oedd na ofal yn cael ei roi. Dim gofal erbyn hyn, gawch chi weid unrhyw beth chi eisiau. Mewn unrhyw iaith chi am. Bratiaeth, yn rhemp, Sneb yn cywiro dim byd. Just yn digwydd. Na'r sianel i chi eisiau? Os tawe, cariwch mlaen. Dim na beth dwi eisiau. A dim da na beth oedd. A hefyd mae'n anghymreig. Yng Nghofiwch chi Gymraeg, mae'n anghymreig. Nes i nodi'n nos syl, newyddion, BBC gyda llaw. BBC, mae hynny'n arwydd gwael. wrth feddwl bod y sianel yn mynd yng ngofal y bbc. Nos Sul, trydydd yr hugen o Ionawr. Eitem gynta, Iwerddon. Ail eitem, Clustfeinio Prydeinig. Trydydd eitem, Llofruddiaeth Bryste. Dim byd yn digwydd yng Nghymru. O, mae rhywun yn gweud wedyn ni fel Gwilym Owen, mae rhaid ni gael hanes y byd i gyd. Chymod, iawn, chymod. Be geson ni o Gymru wedyn, tîm, tîm achub yn Harlech, Ffatri Canabis yn Powys, Heddlu Treforys a Capel Pen-y-bont ar Ogwr yn helpu'r di-gartre'. Chimod? Chi'n gallu gweld y blaenoriaethau, yndych chi? Pa bethau oedd bwysica yn dod lawr? Oedd jyst y bod lle ni weid, mae'r peth oedd ar y gwylod oedd y bwysica i fi yng Nghymru, bod, bod bobl yn neud, na fe. Nos Sul oedd hi, dim newyddion i gael, defnyddio holl ffilmiau Lloegr o'n nhw'n neud ar gyfer y pethau yna. Mae'n angymreig hefyd i newyddion fel yna, mae jyst yn pigo Lle bod chi'n gweud bod fi'n pigo, ond wy'n gweud yn un bwrpasol fan hyn heno, er mwyn i ni gael trafodaeth. A'r Toried sy'n wrthi wrth gwrs, a sy'n eisiau mynd dros yr hen hanes, neu'r hanes diweddar o'r um, cyfaill sy'n ar y hynt yma, sut benderfynodd ac yn y blaen, i ni gyd yn gwybod yr, yr ochr yna. Chi'n bod, Ges i rywbeth yn 'yn stumog pan glywes i hyn, bod y Toried yn dial arnon ni, achos bod ni 'di cael beth geson ni sbel nôl, a bod nhw 'di gweud, geson nhw hwnna, a mae eisiau ni roi stop ar busnes hyn nawr. Ch'mbod, o'ch chi'n cael brêc ar busnes hyn. Ges i ryw deimlad fel 'na tu fiwn i fi. Falle mae dim ond fi sydd 'di cael e, sa'n siŵr. Falle bod chi 'di cael e fyd. Ond y cysur mawr oedd gyda fi oedd bod Jeremy Hunt ddim yn gwybod yn ei ddyfnder wybodaeth Bod ddim yn gwybod beth oedd wedi digwydd a beth oedd cefndir ar esbedwarec, falle. Hwna oedd, oedd gyda fi, ond... A wedyn ni, oedd, oedd, a nid fi sy'n gweud hyn, jew mae ambell i lythyr da yn y Cymro, chi'n darllen y Cymro hyd, ydych chi? Ydych chi? Ydych, da iawn, bob un o chi, reit, wel, na i chi roi'ch dwylo lan. Um, llythyr yn da yn y, yn y Cymro. Um, y gemau Olympaidd yn costio 9.3 biliwn. Ac adran Jeremy Hunt sy'n edrych ar ôl hwnnw, sef uh, adran diwylliant chwaraeon a um, chyfryngau, Jeremy Hunt. 9.3 b, b, biliwn. Mae'r nhw, mae adran A wedi torri 30 y cant ar ei chyllid. Ac wrth gwrs mae S4 Ec wedi diodde. Chymod, mae'n rhan o'r toriad na. Ond son nhw wedi torri ceinog o'r 9.3 biliwn gemau Olympaidd. Dwi yn hoff iawn o chwaraeon ac yn y blaen. Ond mae sens yn mopeth hyd nos e, chymod. Mae nhw wedi cadw hwnna'n saff. Cadw hwnna'n saff. Mae wedi Llundain, chymod, i gael y gorau a bydd yna stadiwm neu ddwy, rhai mannau yna. Dim ond llon dwrn o bobl fydd yna'n gweld y gweithgareddau fydd yn mynd ymlaen. Mae'r llefydd yna, dew, maen nhw'n lwcus. A i ni'n sôn wedyn ni am sianel i genedl gyfan. Eh? Dyfodol sianel genedl gyfan. A beth maen nhw'n weid? Dyna chi beth sy'n mynd digwydd. Llythyr bach arall wedyn, o'n i'n bod hwnnw'n dda. Chi'n bod y fformula Barnett yma. Chi'n bod, maen nhw'n gweud bod ni'n colli 300 miliwn yng Nghymru achos bod yr hen fformula yma, mae eisiau newid i, maen nhw'n gweud. O, Llafur yn gweud dim newid i. Wel, gyson nhw gyfle i wneud. Toried nawr, pwff, na, sy'n lot o siap ar newid i. Yn yw, mae Cymru'n cael beth mae'n gael ar y fformula hyn. Ond, Tase hwnnw'n diflannu a bod ni'n cael fel mae'r Alban yn ei gael, bydden ni'n cael 300,000, uh, 300 miliwn yn ychwanegol. A beth wedodd y person yn nhw, sy'n nhw'n newid hwnnw rownd, sy'n nhw'n defnyddio hwnna ar gyfer S4C. A wedyn ni tase hwnnw'n dod i Gymru, yn dod gydag e wedyn ni wrth gwrs i'r cynulliad, pam lai na dyle gofal y sianel hefyd ddod i'r Cynulliad. Mae bobl yn sylweddoli mewn refferendwm mewn chydig wythnosau. Mae'n anodd o hyd i bobl lincu mae ni yng Nghymru, dyle fo'n rhedeg pethau yng Nghymru. Chymod, hyd yn oed y refferendwm yn awr, chymod, mae'n anodd iawn i gael bobl i sylweddoli na beth da byddai sy'n ni lle penderfynu deddfe'n hunain gyda'r pwerau sydd gyda ni'n barod, chi'n gwybod? Na, mae'n rhaid chi fynd lan i Lunden i ofyn. A wedyn os weda nhw, oce, chi'n iawn. Ond fan hyn, dyma chi enghraifft berffeth o'n sianel ni yn cael ei phenderfynu a cael ei rhedeg, bosib o Lunden, gan y BBC yno. A chi wedi gweld peneithiad y BBC yng Nghymru? Tew, chi wedi gweld nhw'n amddiffyn y sianel? Na, maen nhw wedi gyd i gweud. Menna Richards yn rhiteiro nawr. Pam lai na lle sefyll ar ei thrad, oedd hi wedi gwneud y bioleaeth gyda'r BB ac a gweud, rubbish, dyle ei weid. Chymod, mae hwn yn fusnes pwysig, pam lai, i ni yng Nghymru mae'n credu dyle BBC gymaint oedd cyfle da i weithredu mewn rhyw ffordd ei gilydd, yn lle ni bewedodd hi, na, mae hyn yn beth da. Gwedwch y gwir, le ni arni? Eh, ble ni arni? Dyna'r sefyllfa i ni ynddi, yn dyfe? Chymod, i ni'n mynd nôl bron i'r un sefyllfa o'n i pan oedd Gwynfor yn, yn cychwyn i ymladd amdani ddi. Chymod, i ni'n yr un picil unwaith to, ond i ni. A o'ch chi'n chi sôn am y gwasanaeth um, y World Service sydd o dan y BBC. Allan o 2,400 o swyddi, maen nhw'n awr yn mynd i dorri 600 a hanner. A chi, fel na chi'n safio arian, gyda'r gwasanaeth y byd eang yma. Maen nhw ar hyn o bryd, yn y toriadau yma, maen nhw'n goffo'n neud yn torri 650. Chi'n bod, ble byddwn ni arni ddi? Os nad yw'n ni'n gwbl annibynnol, bod yr arian yn dolawr i Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Cymru yng ngofal S4C. Does dim dyfodol i ni heb ni, bobl. Dim dyfodol i ni heb ni. Yna'r sefyllfa wy'n gweld i ni ynddi. A dyna beth sydd eisiau ni wneud fel mudiadau a phawb yng Nghymru yw gwneud hynny. Yw gofyn am hynny i ddigwydd, mynnu bod hynny'n digwydd a mynd ati ar unwaith a diolch am ddod heno a diolch i'r Gymdeithas am drefnu hyn ar hyd a lled Cymru yn y gobeith y gallwn ni gychwyn rhywbeth achos gewch chi ddim dartoried, gewch chi ddim o Lunden, mae rhaid i ni wneud rhywbeth.